Керәбез инде шәһәр эченә, аннан автобуста утырып инде китәбез отельга, иншалла. Юлларыбыз имин, уңышлы булсын. Юсуф абый. Шәһәрнең аэропорты зур. Кәефләр яхшы. Сумкларны алдыгыз.
Әлхәмдулилла, Аллага

Без бик бәхетле, Аллага шөкер. Пәйгамбәрбез мәчетеннән сәлам сезгә бик күп. Азан вакыты. Барда укыйлар, Коръән укыйлар, әзерләнәләр, гыйбадәт кылалар. Искитәрлек мохит.

Соң татарларда бик э, мөнәҗәтләр, дини җырлар киң таралган икән. Шуларның берсе Расулулла раузасында зикр әйтеп сайрый кошлар. Шул кошларга кушылып салаватлар әйтик, дуслар. Аллаһумма салли аля сәйдина Мухаммад. Пәйгамбәребез сиңа сәлам булсын. Безнең өчен хәер дога да бу. Шул сүзләрне әйтү кирәк инде. Бу шул урын менә. Расуланың раузасы, бу аның шушы урыны инде. Менә аның минбары, бу тирәдә аның теге башта аны кабере. Судан йорты булган әле. Бик заманда мәчетне построилар, кабере торган. Ә йортта торган хәзер аны кабере булып калган. Менә без килдек, менә монда мусульманнар һәммәсе сәлам әйтергә, пәйгамбәребезгә. Ягъназ әйткән, әгәр мин үлгәннән соң килеп сәлам әйтсәгез, мине тере вакытта сәлам күреп сәлам биргән шикелле булыр ди. Шуңа кадәр нәрсә сорасагыз, мин сезнең өчен теге дога кылырмын, амин диермен дип. Шуңа күрә бик Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итә торган урын бу.

Урамда да. Урамда да укыйлар, эштә дә укыйлар. Раук намазы бара. Янбарыз мәчетләрдә. Без Мәдинә буенча йөрибез экскурсиядә. Элеккеге мәчетләр, Абу Бакр мәчете, Гамам мәчете, монда пиямбарыбыз намаз укыган. Шулай иттереп инде апалар, абыйлар Мәдинә шәһәрендә рәхәтләнеп сәяхәт кылалар. Сау булыйк, барыбызга да шул сәяхәтләр киләчәктә дә насыйп булсын. Барыбызга да, барыбызга да.

Шуңа күрә кулланабыз. Мәдинәдә электрокарга утырып э, барырга булдык Куба мәчетенә. Ә утырдык шушы карга. Әне барабыз. Эй, Нинди генә халыклар юк монда, нинди генә илләрдән юк кешеләр. Күбесе җылы як кешеләр инде мусульманнар. Мәдинә бик матур шәһәр. Бик киңәш итәм килеп күрергә бу шәһәрне. Гаҗәп. Азан тавышлары Мәдинәдә. Мөхтәрәм җәмәгать, без Куба мәчетенә барабыз. Э, Мәдинәдән ерак түгел җирдә урнашкан. Беренче пәйгамбәребез үзе төзегән мәчет. Бик зур, матур рәвештә. Группабыз белән

Мамин хәзрәт белән кебек помощның эченә. Тарихи урыннар без астында. Ике рәкәгать шунда намаз уку, умра хаҗын кылган әҗергә тиң. Пәйгамбәр сад һәр атна саен килгән. Мөхтәрәм җәмәгать, без э, пальмовый бакчада, хөрмә бакчасында, Мәдинә шәһәрендә. Монда матур-матур агачлар үсә, пальмалар. Кешеләр киләләр, фото төшәләр. Инде гарәпләрнең символлары шундый матур чәйникләр аларның милли чәйникләр булып санала. Шундый бакча. Базар. Аджо исемле бик шундый сорт финик бар. Я бәрем шуны ошып торган булган. Шуны саталар монда. Бик шифалы, файдалы диләр инде. Пәйгамбәрбез әйткән, әгәр һәр көнне җиде Финик шушы аҗвыны капсаң, су белән эчсәң, сихер тимәячәк. Шуңа инде бик көтеп аны кулланалар, файдаланалар мусульманнар. Кыйммәтле сорт финиклардан санала. Бүтәсе Давыт тау, Ухуд тавы безнең каршыбызда. Һәм Халид бен Валид әйләнеп килеп, арттан һөҗүм итә мусульманнарга. Һәм менә монда уже Алар мусульманнар, хәтта сүз тарала, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва күтәрелде дип. Махсус пәйгамбәргә һөҗүм итәләр. Һәм шул вакытта Абу Бакр, Умар, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи алар тауга менәләр, Ухудка менәләр. Һәм кычкыра Абу Суфиян, Мухаммад исәнме дип. Беркем эндәшми.
Мөхтәрәм җәмәгать, без э, Ухуд сугышы булган җиргә киләбез. Пәйгамбәрбез шунда үзенең сахабалары белән Мәдинә шәһәрен яклап көрәшкән шундый тарихи урын Эльмира апа да монда шушы урында инде мәчет салынган бик матур Хәмзә исемле Хәмсусовсы вакытында пиямбәребезнең абыйсы Хәмзәне үтерәләр монда шәһитләрнең 70 сахабәнең кабере бар шуны барып карыйбыз бик танылган тарихи урын пиямбәребезнең тормыш юлында Шушы урын бик ачык китерелә. Да, Хамза радияллаһу анһу җирләнгән. Инде пәйгамбәр сүннәте буенча шушы сахабаларга инде дога кылабыз. Гадәттә зиратка кергән дога белән әйдәгез.
Мәдинә мәчетендә Э, мәчет үзе ике этажлы, шуның икенче катында инде шундый матур күренеш. Да вот намаз укырга урыннар. Да вот кешеләр өчен кулланган бик шундый җайлы, матур җир. Ай күренеп тора. Боларның айлары шундый искә карап тора. Ни белән инде аерыла. Җылыяк бит, көньяк. Анда кылын инде. И шундый матур мизгел. Мәдинә шәһәре үзенә бер төрле ямьле. Мондый изге җирләргә әзер булып килсәң генә инде бу тәэсирнең буласың, файдаласын аласың күп. Кемсе килә теге әзер түгелләр, белмиләр тарихын, нием бу җирләрнең мәгънәсен. Шуңа да алар моның кадәр файда ала алмый инде. Просто бина бина дип кенә карый. Ә болай инде белсәң тарихларын, белсәң нинди вакыйгалар монда булган, пиғамбарыбыз турында күбрәк белсәң, бу урынның, бу мәчетнең кыйммәте инде бөтенләй

Я хәбиб сәлам алейка. Барыбыз раузасына барабыз. Аллаһ тапшырып. Пәйгамбәребезнең кабере шунда хәл шул. Әлеге мәчет территориясенә кереп дога кылып чыгарга ният итәбез. Сезнең өчен дә, илебез өчен дә, үзебез өчен дә догалар кылып. Иншаллаһ. Без Рауза эченә кердек, пәйгамбәребезнең әлеге мәчет

Машинаға утырдык и барабыз Мәдинә буйлап барып кызыклы җирләренә бераз җил яхәдек. Кофе эчәбез барсын. Төнге Мәдинә урамына карап сәфәре. Көне буе машина йөри. Сәхәргә кадәр халык йокламый. Рамазанда күбрәк ял итәргә тырышалар инде алар.

Рәхмәт, Мамит хәзрәткә сыйлыйм. Дуслары белән. Җәмәгать без Алла тапшырып кердек э, Бакыя зиратына. Бу бик борынгы зират. Монда күмелгән 10 э, меңнән артык сахаба. Шул э, бу зиратка инде

Хәр көнне зәмзәм су китерәләр Мәккәдән. Алар шундый бутылкаларга салалар. Мәчетнең багана төпләренә шундый кырыйларга куялар. Мин дә үзем килгән саен мәчеткә шул суны алып эчәм. Бик шифалы су. Коръәндә дә аның хакында әйтелә. Шуңа инде и бутылкаларга салып алып кайтам инде эчеп торган җиргә тыйылга узышкач гел шул су белән инде кулланып эчәм Әйбәт су, шифалы су. Шуңа аны илап кайталар. Безгә Россиягә дә, Татарстанга да сатып алып була. Килдек пиамбарыбызның мәчетенә, соңгы тапкыр күрешергә пиамбарыбызның каберенә кереп сабуллашырга. Шул тагын да килергә насыйп булса бу Мәдинә шәһәренә бик матур атмосфера монда. Бик күп дини кешеләр, Мохит шундый искитәрлек күркәм, җылы. Яндар безнең кабере шунда, сәхабәләре бу тирәдә күмелгән. Шуңа күрә бу бик изге урыннар инде, Аллаһка шөкер. Шушы бүләкне насыйп иткән Аллаһ Тәгаләмә бик рәхмәтле без. Сез әти-әниләренә, шушы юлда ярдәм итүчеләргә, остазларыма бик рәхмәтлемен. Алар шушы гыйлемнәрне бирделәр, дини гыйлемнәрне, башка гыйлемнәрне. Шуның белән инде бу урыннар бик минем өчен якын, кадерле. Бөтен мөселманнар өчен кадерле инде, Аллаһуга шөкер. Барысына да насыйп булсын шул җирләргә китергә.